Так. Шул ук эшне икенче яктан башкарабыз. Хәзер Безгә үлчәргә кирәк монда. Барыбер. Әгәр дә безнең размер. Так, штангель. Без, ну, 40-тан артык. Әз генә бәләкәйрәк, ну, 39-на кирәк, конечно. Шулай да, әз генә бу яктан алырга кирәк дип күрсәтә ул.

Так. 42, да. А мин 41-дән башлаган идем. Значит, берәр миллиметр эчкәрәк алырга кирәк.

Менә орын-орын уже кисеп чыккан җирләр бар. Менә бу орыннар киселгән. Тиздән киселеп чыга. Менә күрәсезме, монда уже бу тирәләрдә киселеп беткән. Монда да киселеп беткән. Кара селкенә башлады даже. Бәлкем безгә әкрен генә селкетеп итеп алырга да. Юк әле бер ел. Менә монда уже Так, ярар, әкрен генә. Мында уже селкенә башлады. Так, менә хәзер менә күрәбез. Кольцо, лишний кольцоны без кисеп алдык. Фактически безнең менә бу кольцоның эченә кереп кенә утырырга тиеш тә. Әле лишний размер бар дигән сүз. Безгә 39-дан 60 кирәк. Так, хәзер точный размерга китерер өчен әкрен генә былай итәбез. Хәзер подручникны борабыз. Вертикаль рәвешкә. Так, әзгенә янында ниләрне селкетеп алырга кирәк. Чистартып. Так, хәзер былай итәбез. Так, безнең камера әйбәт күрсәтәме? Әзгенә бу якка борамыз камераны. Потому что

Хәзер моторына итеп. Үлчәргә кирәк. Үлчәргә, үлчәргә. Безгә потому что бик

Менә хәзер примерно мин эз салдым чамага узып китте.

Шул размерга хәзер без итәргә тиеш. Чыгарга тиеш.

Damn. Әле юк әле. Размерга килми әле.

Победитель ревизион коленный материалларны тәртип була. Так. Тагын менә итеп карыйбыз. Юк, әле кермәй. 9 14.

Так, але хабана әле безнең примерно 1 миллиметр диаметрны киметергә кирәк. Як яктан 0,5 дип әйтергә кирәк инде. Як яктан 0,5-ны алырга. Шуның өчен дальше эшли башлый барабыз.

Ә, кризис та кыза. Ә, Күчәргә дә кирәк. Так. Алга бара безнең хәл. Менә күренеп тора хәзер 09 тирәсе ала сула. Моны Адинны алганбыз, снимай иткәнбез, авыр бара, ну. Нишлисең, әкрен генә Здесь налаштырып карыйк әле.

Якынрак китерергә кирәк. Ступенькасы кермәсен. Нигә кысыл кысмасын дип әйтәм инде. Бу әйбәт ала. Так, хәзер үлчәргә кирәк.

здесь бик әйбәт ала. Видимо, әйбәт нителгән үткенләнгән. Так. Хәзер ничә алабыз хәзер? Калмаган әллә 0 0, 0 дим инде, да, 1 миллиметр, наверное, тагын. Хәзер бетә бу эш. Бу эш бетә. Аннан безнең иске колесоны снимать итеп, иске колесоны снимать итеп, өстенә үлчәргә кирәк була инде шул. Так. Хәзер тагын эчәрә кирәк хәзер. Просадка бергә ярамый. Күп калмады. Так. Безнең размер.

Так. Так, дәвам итәбез. Дәвам итәбез. Шахрына якынлаша булса. Бик бәләкәй калды инде хәзер ана. 0,5 мм, 0,3 мм, наверное. Так кына тагын.

Tamam böyle şeyler. Так. Менә уза дип әйтергә була уже. Штан килде уза. Так. Тагын бер кат чүт кенә киметик. Безнең Размерыбыз максималь итеп алынган. Шуның өчен Минеки генә. Так, фас калдык. Там гелләрне хикмәтлерәк. Нишләп хәзер узмый башлады. Болай кыйр итсә уза, туры тотса узмый. Тагын алырга кирәк үзенә. Үлчәгәндә штангелне. Строго параллель тотарга кирәк. дискаға Менә хәзер уже все, әйбәт уже. Так, тагын бер эш эшләп алыйм дигән имән. Менә бу тешләрнең озынлыгын үлчәргә кирәк. Так. Тешләрнең озынлыгы 80 теш монда. Тешләрнең озынлыгы

Сузып чыгара. Нигә дисәң, безгә ул киләчәктә кирәк булырга может. Киләчәктә.

Ә менә бу кысып булыр микән сразу? Аха, моны кысып булмый әле бу. Нигә? Яраха безгә моны протачивать итеп алырга кирәк бу иске колесоны. Иске колесоны алып, икесен бергә ябештергә. Или кысарга. Менә шул. Пока туктатып торабыз, потому что сан бу

Хәзер кыстык моны. Кыстык, безгә аны алырга кирәк ни дип.

Так, монда зуррак аю икән әле бу. Зуррагына куеп, кагып чыгарабыз. Менә шуның белән бүген безнең эш бетте. Бүген 5 апрель 2023 ел.